Yoon dhabeesi akkanumatti Akka- heerumoo malee isinii ta'a ammoo booda ani garuu yoon sheeka dhabe jawaar silaa fuudhee jira. An nama guddaa fi nama Right. beekaa nama seenaa dalagee beekuu fi nama ganaa seenaa ilmaan isaa hojjechiisu malee hin heerumu jala muraa beekaadha. Akka. Akkanumattiin arrii filadha malee ammoo booda silaa yoo ibsaa heerumuu baadhee sani nasraan nama darra darree gad deebitee ganaa heerumuutti heerumti jattanii sammuu keessanitti hin yaadina. Garuu rabbii kiyyaan kadhadha. Guyyaa sadiin soomana jeetiin murteessee jira. Guyyaa sadeen soomanu sanitti yoo rabbi na milkeesse nasiiba kiyya. Soomaneellee yoo milkaa'uu baadhees Nasiiba kiyya. Akkasa naa hubadha. Asli koo geemmi taphachuu fetaa? Jetteef soommantu jira uummata. Namaaf jeen soommanuu ani niyyaa tiyyaaf isinii gale. Eh, Sani diir asli roomii. Diin asli diin diir asli harka kiyya nyaatee harka isaa nyaadhe. Waada obbolummaa nuti akkatti harka ol fuunela. Obbolummaa rakkoo fi balloo irratti wajjin duunaa waliif duunaa irratti nuti. Wanni nuti walittiin aarreef maali ni beektan miti asli yeroo wal lollee yeroo akka feene wal goonu wanni walittiin aarreef waada nu jidduu jira waada obbolummaa jabaa.

Ayyayyayya.
Bakka bultu hin beektu, bakka tee bakka seentu hin beektu, eenyu bira akka seentu. Tokko kan yoo rizqiin tee jiraatte ifaajee kana rabbiin sababaa sii godhee argatuun mala tiraay yaaliin kee bareeda tokko kana. Lammata karaa biraatiin intala kiristaanaa takkaayyuu gaafa isiin islaama taate ima fuudhanii mi'ati intala sanyiin tee olumaa'aa sheekaa eh, fiixaa fiixan ta'e intala islaamaa eh, nasraa maqaan keetu gariin ta'e abba torbatti islaamaa eh, namni sun immootu abbaa amantii islaamaa esh mushkilaa yoo wal fuudhan maa rakkoo qabu
Suwaaba inni dalagate silaa arjuu gurguddoo artistii tana gara sheekaa yoo deemsise suwaaba irraa harkatullee Commentii jala dhaqanii nan barreessa video dalaganii isarra taakii godhan yaa asli niyyaa isaa jijjiiran wallahi Maal? wallahi imimmaan na qabsiisa uummanni Eenyuun? imimmaan walitti nu busheessuuf isin viidiyoo mat yeroo hundaan akkin isin ilaalu ani warra meediyaa kana dura jiru nin jaaladha nin kabaja hunduma isaaniitu garuu ati naaf adda ati rakkoos natti hin dhiistu naaf na- naaf dubbatta yoon dogongorees dogongora natti hin dhiistu naan lolta Yoon adda gongoranillee narraa loltaan ammas. Dhuga. Sii galee haqa rabbii dubbachuudhaaf yoo nama badii takka balleesse baalana irratti hin cabsitu bar. Sii galee Dhuga. dhukkee dirree baatee narraa kaastaa. Ta'an kana yoon ani rakkoo tokko osoo hin qabne waan ani godhe kan hawaasatti rakkoo fakkeessuuf yookaan hammeenya fakkeessuuf warra adda durummaan irratti hojjetanii jira. Warraan an takkaa ajandaa mataa isaanii guyyaa tokko waan hamaadhaan fuudhee irraa hin dubbatin warra adda durummaan narratti hojjetu jira. Duuba maaliin jee ani Dhuga. obboleessa yeroo takka naaf gaarii kan yeroo tokko naaf hamaa kan namtuu irra na dhiise kanarraa hin fagaanne doktor aslii malee hin qabu jeetiin suuraa kee bar jeetiin poostii jeetiin gabbuufadhee karaan deemaa ture. Namni wayii na bilbile dhimuma akka maasaa jiruu kanaaf na dawwalanii haasaa waan irraan fadhee Eh, aslii keenya soba dubbachuuf ati silaa dhugumatti nuu barattee biyya Itoophiyaatii miti Afrikaa guutuudhaan deemta. Afrikaa miti akka Dhumaa Ameerikaa. jedhee